Alyň ogly Hasany ogşat diýýär. Pygamberimiz salsallam otyrka Hasan ýanyna gelýär, agtygy. Şony näme etýär? Ogşaýar. Ogşaýar onuň gapdalynda kim bardy diýýär pygamberimiz şu agtyjagyny ogşanda? Akra ibn Habis diýen bir adam bardy. Et-Temimi tiresi. Şo Temimi ýa Dewseri ýa Şuraými düşünýäňmi? Ýa Husari ýa Minşawi diýýärler şo ýöňkeme tiresine ýa obasyna ýöňkemek. Akra ibn Habis et-Temimi diýen näme, biri bardy diýýär. Otyrdy diýýär ýanynda. Fekale, indi pygamberimiziň ýaňkyny ogşanyny görüp näme diýip diýýär ýaňky, inne li, mende diýip diýýär, aşarate minel weled, on oglum bar diýip diýýär. Ma kabbeltu minhum ahada, şu güne çenli birinem ogşap görmedim diýip diýýär. Biziň araplar bu tütek näme, türkmenler diki bolan. Doň bolanlar üçin ýaň. Hatda näme şu derejede köp köp adam pikir etýär arap diňe gyzyny diriligine gömýändir öýtýär. Ýok. Hatda ogullarynam diriligine gömýän ekenler. Ýöne gyzlaryny diriligine gömýän ekenler näme? Ar, namysdan gorkup. Ogullaryny diri gömýän ekenler näme ogul çaga bolsa Birden haly-az garyp bolsa, yrsgyma şärik bolaýmasyn diýip gömýän ekenler. Şoňňalyk birnäme, ýagny beýleki adamzat tireleriniň, tohumlarynyň içine çaga gömülen menä araplardan başga näme badyr öýdemok. Näme-de şeýle bir doň ýürek adam bolan. Men on oglum bar, ýa Resulallah, birinem uşak görmedim diýýär. Ulanýança uşak görmändir. Şonda pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazara ileyhi. Näme? Erbet göz bilen seretýär pygamberimiz. Ajap bolup inkär edip, soňra näme diýär? Men la yerham la yurham diýär. Rehim etmedige rehim edilmez diýär. Men la yerham. Kim rehim etmese diýär. La yurham, oňa rehim edilmeýär diýär. Sebäp diýseň näme? Biziň türkmen dilimizde rehim diýlip näme köplenç Bir adama nebsagyryjylyk etmek zat diýlen manyda diýilýär. Ýok, arap dilinde rehim sözüniň giň manysy bar. Rehim ýagny çagany ogşanda rehimiň gelip ogşaýar, gowy görüp ogşaýaň şuny. Şoň galak zat etmeseň Alla-da saňa etmeýär diýip düşüniň. Şeýdibem näme ýanyndan tuzduryp goýberýär başga bir hadys. Aslynda şuny öz kowmuna han edip goýjak bolýan eken pygamber. Baş edip goýjak bolýan eken. Şonuň üçin öz çagasyna şeýdip rehim şefagatlylyk bilen garamaýan adam onda näme raýatyna nägil sereder diýip bunu näme aýyrana. aýyrýar, belläne öz kowumyny baş edip. Indi kim barda Hasan, Hasanam kim? Alyň ogly. Alyňam iki ogly bolan Hasan Hüseýin, indi Fatyma enemizden, pygamberimiziň gyzy Fatyma radallahu anhadan näme? Iki ogul bolýar. Kakalaram Aly. Aly kim? Pygamberimiziň näme? Dogan oglan jigisi. Pylan kakasynyň näme? Ebi Talyp. Ebi Talyp dädesiniň ogly. Indi bunu diýjek bolýarmyz, näme türkmençilikde bir ters düşünje bar, düşündiňmi? Ýagny ikisiniň kakasy dogan çaga bir-birine bar bilenak diýen düşünje bar, düşündiňmi? Ene şu hadys şu rat şuňa. Pygamberimiz öz gyzyny kime berýär? Agasynyň ogluna berýär. Alyň kakasy bilen kim? Pygamberimiziň kakasy kim? Dogan. Ikisi süýtdeş, dogan bolan. Näme öz gyzyny kakasynyň doganynyň ogluna berýär. Ep türkmençilikde näme halamadyk bolýar, gan ýakyn bolsa kesel näme etýämiş, eýtýämiş, çaga kem bolýamyş diýip. O haçan bolýar? Haçan iki tohumda-da şo kesel ba bolsa. Olam ol ýüz prosentli däl, Allah sebäp etse şoň kesellemekligini. Ikinjisem kim? Hüseýin. Köp kişem ekizdir öýke, ekiz däl Hasan Hüseýin. Hasan näme, Hüseýinden näme? Uly. We özem Hasan halyfa bolan, bäşinji halyfa. Onam köp kişi bilenak. Birinji Ebu Bekir, ikinji Omar, üçünji näme? Osman, dördünji Ali, bäşinjem Hasan. Ýöne Hasanyňky näme? Üçmi, dört aýa dowamat etýär. Şoň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir gün otyrka, Hasan çagajykka gelýär ýanyna. Roe medekläp gelýärmi, ýaňy ýörjen-ýörjen bolansoň gelýärmi. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Inne ibni hada seýýid diýýär. Şul oglum geljekde hojaýyn bolar diýýär. Özem musulmanyň uly iki toparynyň näme, ýaraşmaklaryna sebäp bolar diýýär. Ana şo ýyl-a Hasan razyýallahu anhu Muawyýe bilen näme, Alyň toparynyň dogan bolup, täzeden ýaraşmaklaryna sebäp bolan ýylynda näme, Amul jemaa diýdi. Jemagat ýyly diýdi. Şo näme etýär? Hasan bilen Aly bilen Muawyýe razyýallahu arasynda beýat meselesinde düşünişmezlik bor. Alydan soňam kim bol? Yzyň ogly Hasan bol. Hasan geldi-de näme etdi? Muawyýe gel diýdi. Özüni halyfalykdan aýyrdy-da Aly Muawyýäni goýdy. We kakasynyň tarapyndakylaryň hemmesine-de ýaraşyň Muawyýäňkylardan diýdi. Şeýdibem ýene täze musulmanlaryň hem agzy bir boldy. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näçe ýyl öň, paçti näçe, Hasan ýaňy ýörjenläp başlan wagty diýen gürrüňi. Hasanam näçe ýaşynda halyfa bolýar? On ýedi ýaşyndamy, on sekiz ýaşyndamy? O zaman şol pygamberimiziň nübuwweti, görýäňmi? Nübuwweti pygamberligine delil şu zat bilen görýäň. Şu zatlaram mugjyza aslynda pygamberimiziň mugjyzysyna girýär. On, ýigrimi ýyl, otuz ýyldan öň, soň boljak zady öňünden aýtýar.